Былыыр-былыр эмээххиннээх оҕонньор олорбуттар үһү. Кинилэр буоллаҕына Машенька диэн сиэннээхтэр эбит. Сайын аайы Машенька кинини эбээтигэр-эһээтигэр кэлэн сайылыыр эбит. Ону дьүөгэлэринээн иһэр астаан, тилэйдээн иҥин барар эбит. Биирдэ Маша дьэ эбэтиттэн, эһэтиттэн көҥүллэтэн, дьүөгэлэринээн Отоннуу, тэллэйдии барбыттар. Дьэ, дэлби отоннообуттар, элбэххэ утурук умуйбуттар, онтон тэллэйдээбиттэр. Маша буоллаҕына, наһаа үчүгэй тэллэйи көрбүт, ону ылбыт, онтон иккис тэллэйин көрбүт, онтуну ылбыт. Онто көрдөөрөөх тэйиччи оҕус буоллаҕына, элбэххэ тэллэй тураллар эбит. Ону баран ылҕаабыт. уонна оннук тэллэйдэри һысан баран хаалбыт. Баран испит, баран испит, арай бу хабыс-хараҥа, ойуура хабыс-хараҥа буолан хаалбыт. Айбыын, бу ханна кэллим диэт Маша, «Хай дьүөгэлэрим» диэн тула-мала көрбүт, дьүөгэлэрэ ханна да уһуохтар. Маша үөгүлээбит, «Ау, подругаларым, ханна бааргытай?» диэбит. ким да эппиэттэбэтэх. Маша наһаа ыксаабыт аһа уонна ыллык баар эбит, ыллык тутун бара турбут. Баран испит, баран испит, арай көрбүтэ доҕоор, үүтээн турар эбит. Ол аата дьиэ хап-хара дьиэ турар эбит. Маша, айбыын, дьоннор манна бааллар быһыылаах. Дьон олор быһыылаах, уоллаа гин диэбит. Оны киирбит. Ара киирбитэ ким да хуох. Таҥас-сап хуох, остуол турар эбит уонна мас орон баар эбит. Маша була эппит: «Арааһа манна кимнээх олороллоро буолубаҕар, дьоннор кэлиэхтэрэ, мин кэтэһиэкпин» диэбит. Уонна Маша утуйан хаалбыт. Онтон арай иһиттэҕинэ таһырдьа тыас-уус бөҕө буолбут: «Айбыын, бу ким кэллэний?» диэбит Маша: «Арааһа дьоннор кэллилэр быһыылаах» диэбит уонна олоро биэрбит. Ол олордоҕуна буоллаҕына аан эмискэ аһылла түспүт Дьиэһигэр доҕоор, улахан баай эһэ киирэн кэлбит. «Оо, Маша куттаммыт, уай!» диэбит аа, билигин миигин тэһэ сиэрэ буолуо, уой, уой, уой диэбит Маша. Ол иһин эһэ, эһэ кыыһы көрбүт, «Оо, хайа бу хайалара кэлэн олоророй?» диэбит аһа. «Оо, киһи, киһи оҕото эбит» диэбит аһа. «Дьэ эппит, дьэ мин дьиэбэр киирбиккин, онон дьэ миигин кытта олороҕун». Хааһыбын буһарыаҥ, дьиэбин хомуйуоҥ диэбит «Хайыы, Маша, нэһиилэ куттала ааспытын кэннэ һээп» диэбитэ аһаҕын уонна «Онно хас да хоммут эһэ мискэҕэ, дьиэтигэр барыам буоллаҕына уолум билбэт уонна дьэ токкуйдаабы хайдах гынаммын бу дьиэбэр барыахпын сөбүй» диэбитэ аһа онтон дьэ токкуйдаан токкуйдаан «Ээй, мин бэрэски буһарыам» Уонна эмискэҕэ этиэҕим диэбит онтон дьэ утуйбуттар сарсыарда буолбут сарсыарда буолбут эрэ эмискэ турбут хайа Маша туу-ка кэпсиигин диэбит Машенька һуох ээ эмискэ тугу да кэпсиирим уо арай көрдөһүүлээхпин эйигиттээн диэбит тугу көрдөһөҕүн диэбит эһээлээх эбэбэр бэрэскии буһардым ону дьэн биэриэҥ дуо диэбит Ээ, ону баҕас илдьэн буоллаҕа дии диэбит. Аһа, ол гынан баран хайаар, оло биирдэ бэрэскиэбин иэйэҕин, мин мас үрдүгэр тахсыам, ол мас үрдүгэр уонна онно олороммун көрүөм диэбит. Хайа көрөөр диэбит эһэ миискэ. Маша эппит, эһэ миисэ, такаҥын халлааны көрөрө, ардах түһэр да уһуохтуу диэбит аһа. Аа, чэ тохтоо диэбит уонна таһыы тахсыбыт, көрбүт, ханна да ардах уо

Ылара биир бэрэскини иһиэм диэбитэ аһа, ити чөҥөчөккө олороммун диэбит. Ону Маша буола корзинкаһыйда. Көрөбүн, көрөбүн, чөҥөчөккө олорума, бэрэскиибин иһиэмэ, эбээлээх эһээ бэртириэр диэбит. Айбыын, ити кыс тоҕо бэрдэ көрөрө диэбит. Чэ буоллун, барыдаам диэтэ диэбит. Уонна ди баран испит, баран испит, баран испит. Оо дэлби ылайбыт, дэлби тириппит. Пиитэһэ миска уон эппит «Ээ чэ ырааттым быһыылаах, көрбөтө буолуо». Ылара ити чөҥөчөх турар, итиннэ олоруом уонна биир бэскиитин сиэм диэбит. Ону Маша «Һоох, чөҥөчөккө олорумаа, бэрэскиибин сиэмэ, эһээлээх эбээбэр тириэр» диэбит. «Айыкабын, туох үрдээх һытыы харахтаах кыыһа ити баччараахтан көрөр» диэбит наһаа соһуйбут эһэ миискэ. Уонча буоллун даҕан диэбит, тириэрдиэм диэбит. Уонна дьэ барбыт, деревняга кэлбит, эһэлээх эбэтин дьиэтин булбут уонна баран тоҥсуйбут барыталарын тук, тук, тук гыммыта Ону оҕонньордор хайа ити хайалара ити күүскэ тоҥ хайала тоҥсуйарый диэбиттэр аха. Кимҥиний диэбиттэр. Ким да хаҥарбата. калиткаларын аспыттар, ыттарава үүрэн тахсыбыта, ара көрбүттэрэ да эһэмиискэ турар. Оо, наһаа куттаммыттар эмээхкиннэ оонньура ха. Онтон эһэмиискэ ол ыттартан куттан корзинкатын ууран кэбиспит уонна сүүрэ турбут. Ыттар кинини һыссан бара турбуттар. Онтон эмээххин айбыын эһэмиискэ бит биһиэхэ бэрэскиэ хаалбыт дии диэбиттэр ха. Уонна туохтарын көрбүттэр корзинкаларын. Арамиисканы хостообуттар, ара көрбүттэрэ доҕоор, корзинкаһы, машинкалары олоробут олорор эбит аһа. Уай, оҕобут сыыһа, бу хантан, хайдах эниинэ миискэ халлаа диэбиттэр аһа. Аны Маша кэпсээн биэрбит, оҕобут өйө бөҕө диэбиттэр. Дьэ, молодец, чыычаахпыт диэбиттэр. Уонна Машаларын дэлби һыллаабыт. Та, кууспуттар, эмээхкиннэ оҕонньо харахтарытын уу тахсыбыт, оо, оҕобут биһиги үтэрэн олоробут диэбиттэр үһү. Инньэ диэн баран Машенькаларын кытта иллээх паайытык эйэлээхтик, эбэтинэн, эһэтинэн олорбут уонна Маша хаһан даҕаны бэйдиэ дьон дьонноруттан туора барбат буолбут. болҕомтоҕо тиийэн махтал остуоруйабын истибиккит иһин